Azul fell-awen a Leqbayel, ay Iqbayliyen, s umata a Tiqbayliyin anda ma tellam, anda ma tellamt. Tagi d tasawaṭ n temɣawlit, c'est un, c'est un, c'est une vidéo d'urgence, c'est un message d'urgence A tous les Kabyles, plus exactement i Leqbayel yettruḥun à la place de la République. Ma ihda-ken Rebbi, ma ihda-ken Rebbi, axzut cciṭan i wudem Rebbi, i wudem n teqbaylit, i wudem n teqbaylit, a Leqbayel yettruḥun à la place de la République. Retirez-vous, retirez-vous!

Berber neɣ laïc neɣ wihin, ad nwala kullec a Leqbayel. Surfet-aɣ, semmeḥet-aɣ. Laissez-les se battre, laissez-les. Tixer-a tennaɣ na tezzayrit-agi akken i sen-yehwa rren-tt. I wen iban, iban, ils sont en train de se battre pour une Algérie arabo-musulmane. Ad teqqim akken tella. Hada hwa leqmac, dehw la xliha ya Qbayli. Imi tennamt i xerseɣ, retirez-vous rejoignez vos frères à Stalingrad, efk-t leqder, efk-t leqder axi i le grand Slimane Azem, le grand Slimane Azem, a Rebbi, Si Muḥ Umḥend, ad ten-nesferḥ, ad ten-nessefreḥ, xas akka mmuten, il a leurs esprits. Lurjistri atan la ttwalin akk lḥala n teqbaylit anda tewweḍ, ad ttwalin akk lḥala-agi amek, ala ttwalin ih akka sku bu kerway ih, ya digi lurjistri ttwalin-d kullec. L'esprit ne meurt pas! Ay iqbayliyen! I wudem n Sliman Ɛezzam, a Ṛebbi, i tessineḍ amek ara tmeḍlem baba-twen, mačči mi yemmut baba-twen ad teffrem iqubac akked lemsaḥi, apar ad yettraḥ fell-awen. Efket lqima, efket azal i Sliman Ɛezzam i d-yeǧǧan tihedduṛin, a Ṛebbi, aseqjim-nneɣ waɛraben, ttqejjimen-aɣ, leṣqen-aɣ lkaci, leqbayel ki lḥimaṛ, ki leḥmir. Ma ixellic xuh yakul mɛah. Aqbayli ur yettaǧǧa ara i uɣyul aqbayli am weɣyul ur yettaǧǧa ara i uɣyul ad yečč yid-s ma d ikerri neɣ d taɣaṭ asiraf ma d xaṭa wakka d kan sɛut nnif meqqer sɛut nnif ah Sliman Ɛezzam ad fell-as yeɛfu Rebbi le grand Sliman iɣenna ɣef teqbaylit iɣenna ɣef wafel social iɣenna ɣef lmeḥna iɣenna ɣef la justice. Azger yeɛqel gma-s, azger yeɛqel gma-s, kunwi tgumman ad tɛeqlem wagrawen, un animal, azger yeɛqel gma-s, azger yeɛqel gma-s d win wukud i yetmaḥen yaddin uqabac, yaddin uqabac ad d-nergem. Ankeffaṛ, ukud i t-tmeḥḥen ma leqbayel, aviki la kabili i t-tmeḥḥen, t-tmeḥḥen d yiman-is, dans tous les sacrifices de cette Algérie a leqbayel, dans tous les sacrifices, bdu-tt-id ya Ṛebbi, bdu-tt-id i Faḍma Summer, eh, Ccix Bouamama finalement d aqbayli, Ccix ameqqran, ccix aḥeddad, guerre de révolution, kullec, kullec, kullec d nekni. 2001, il y a pas de xawa xawa, euh, tura kan, dernières élections, la Kabylie teɣleq, xemsa ma ulac win iɣelqen. Acu tettɣalem akka d aɛlaḍ?

Ur nesɛi tagmat mexṣuṣ, am bu yiwen ufus meɛdur ur yesɛi lwali. A yir tagmat, yir aqbayli am kalitus ma ɣezzif messus i wiyiḍ imi yettak tili. Ahh, sɛu tennif ad neḥyut lehdur-agi-nsen, qejjmen-aɣ-id akk, ah qejjmen-aɣ-id ih. A meqqrat n ssefraḥ! Anṣefreḥ lars isefri ala ttwalin deg-neɣ sɛut nnif ddakelt a leqbayel. Amacahu ɣef yeqbayliyen yeggullen ur ḥenten d tagma sarda tdult s ṭul, temẓi-nsen tesgalliten alamma mmuten ar d myeḥmalen seg ul, ma d temɣer sseḥanti-ten uɣalen ttemyewwaten, dinna i tɣabeḍ a lmeɛqul qejjmen-aɣ-id akk, iyyaw a ten-nesferḥet. Dinna i tɣabeḍ ay ul-iw ay aqbayli widen yerxsen li zdat xawa xawa belqemmuc ḥecwa ḥecwa belqelb ay ul-iw widen yerxsen d wihi da d acu i k-yewwin ay aqbayli widen yerxsen d acu i k-yewwin ɣur-sen mkul wa i yuɣal mačči d win Aɛrab, aɛrab ara k-iseḍsen, neɣ lḥukuma-agi ara ken-iseḍsen, une Algérie nouvelle, une Algérie uberriḍ, que vous attendez, et méfiez-vous de certains politiciens, uɣalen-d de le terrain, ad ken-qqaren une Algérie nouvelle, une Algérie berbère, une Algérie de démocratie majeure, d aǧeḥmum. Ay Aqbayli a wid iṛexsen d acu i k-yewwin ɣer-sen, mkul wa yuɣal mačči d win, aɛrab ara k-iṣeḍsen neɣ lḥukuma ara k-id-iṣeḍmen, aɛrab ara k-iṣeḍsen almi d kra i t-ixuṣṣen, d taḍsa kan i d-yewwi d aɛwin.

Ḥseb-it am aman yeṭṭsen, aɛrab ara k-iseḍsen, ḥseb-it am aman yeṭṭsen, mi ara d-sɣersen ayen ufan ar t-awin, mi fivuar Leqbayel de l'Oquidor, aɛraben si l'Oquidor, neɣ lḥukuma-agi d aman yeṭṭsen, un arabe, une Algérie arabe, un arabe c'est un chacal. Kif kif, di di di t arab neɣ cakan. C'est pareil kif kif, aɛrab d uccen. C'est pareil kif kif, la même chose swaswa exactement, akken i d-yenna Muḥya. Ih, mi tennam, yir d wigi i tebɣam ad terrem deg axawa-nwen, yir tagmat d tamkalitus. Ih, ih, d acu? D acu ssiɛqa-agi? Tixerṣaɣ, tixerṣaɣ ɛeqlet anwa i d atmaten-nwen. Yir tagmat d tamkalitus, ma ɣezzif messus i wiyiḍ imi yettak tili, ad tettakeḍ tili i wiyiḍ kečč teqqimeḍ i yiṭij, ay Aqbayli! As der iman-ik. Donnez l'ombre à toi-même, fket-ili i iman-ik. Ad teddariḍ yiṭij, ad teddariḍ à tous les corons, à tous, à tous les corons, euh, n at Cerq l'Awsat, du Moyen-Orient, qui ont déraciné Qui ont déraciné toute l'Afrique du Nord, qui ont arabisé toute l'Afrique du Nord. Ma bɣan ad skemmlen iḍakabili-agi. Meɛtub ɛni d aɣyul neɣ? Si ṛeḥma Ṛebbi, ak-inan werɛad teṭṭfen meḥraṛet ma ṭṭfen-tt-asen gar tekta. Gumma ad tfehmem neɣ? Tanemmirt-nwen, partagez, partagez dans tous les groupes et bon courage!